Белемдә бөеклек һәм матурлык. Белем энҗеләр хәзинәсеннән дә кыйммәтрәк, дип язып калдырган 12 гасыр фарсы шагыйри Заһиди Сәмәрканди. Бүгенге чыгарылышыбыз мәгариф дөньясының иң мөһим һәм зур бәйрәменә, Белем көненә багышлана. Исәнмесез! Эфирда Белем дөньясы. Алдагы минутларда Беренче адымнар полилингваль белем бирүнең программа мәктәбе ачылышы ничек узды? Хәтта миллиард та кызганыч түгел, республиканың кайсы районында иң кыйбат авыл мәктәбе калкып чыкты. Кесә акчасы. Ни өчен россиялеләр балаларын акча эшләргә җибәрә? Белем көнендә Казанда беренче полилингваль белем бирү комплексы ачылды. Бу республиканың мәгариф өлкәсендә иң зур вакыйга. Икенче төрле әйткәндә, бу үсеп килүче буынны яңа заманча алымнарны кулланып укыту моделе. Биредә телләрне рус, татар һәм инглиз телләрен үзләштерү генә максат итеп куелмый. Балалар әлеге телләрдә фикер йөртә белергә өйрәнергә тиеш. Димәк, киләчәктә әлеге күнекмәләр сабыйларны глобаль фән, икътисад дөньясына илтәчәк, мәктәп укучылардан конкурентлыкка сәләтле шәхесләр үстерәчәк. Полилингваль комплекслар Адымнар программасы кысаларында Татарстанның беренче президенты Минтимир Шәймиев инициативасы белән булдырыла. Дәүләт киңәшчесе аларга мәктәп фәлсәфәсе белемгә һәм татулыкка юл фәлсәфәсе салынганына ышана. Белем бирү комплексы нәрсәләр белән шаккатырган? Комплекс өчен кадрларны кайда әзерләячәкләр һәм комплекста беренче адымнарын ясаучылар кем? Бу хакта Мәрсилә Искандарова репортажында. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй сентябрьнең бере җиткәнен. Быелгы беренче сентябрьне Казан шәһәре һәрвакыт хәтерләр, чөнки бүген тарихи вакыйга, Беренчеләрдән булып Адымнар полилингваль комплексы ачыла. Әти-әниләрнең һәм балаларның шат йөзләре биредә тудырылган иң уңай шартлар турында сөйләп тора сыман. Яңа уку елы яңа мәктәптә башлана. Өр-яңа Адымнар полилингваль комплексына укучылар агыла да агыла, чөнки бу уникаль белем бирү үзәге. Хәтта чит шәһәрләрдән килгән балалар өчен 240 урынга исәпләнгән интернат эшләячәк. Киләчәктә чыгарылыш сыйныф укучылары өч һәм аннан да күбрәк телне аңлый белү өчен генә түгел, ә ул телләрдә уйлый һәм фикер йөртә алачаклар. Әлеге мәктәпне тәмамлаучылар, яңа буын кешеләре. Минем улым беренче класска, беренче сыйныфка укырга керә. Э, без шундый шатбыз. Э, бу мәктәп безгә бик ошый. Э, шундый яхшы атмосфера, шундый яхшы укытучыбыз, Аллага шөкер, эләкте. Әлбәттә, шундый яхшы директорыбыз, без бик шатбыз. Белем бирү комплексы 165 номерлы Казан мәктәбе базасында оештырылган. Ул өч мәктәпне үз эченә ала. 480 урынга төзекләндерелгән башлангыч мәктәп, 800 урынга исәпләнгән Бишүрен урамындагы билингваль һәм 1224 урынга исәпләнгән Бондаренко урамындагы яңа полилингваль мәктәп. Моннан тыш комплекс составына балалар бакчалары һәм 270 урынга исәпләнгән өстәмә белем бирү үзәге керәчәк. Ул Пламя балалар лагеры базасында оештырылачак. Бүген йөзләр көләч безне күңел сөенә, Атылыйбыз тәүге адымны белем иленә. Бу уку елында комплекска 2688 укучы бара, 444 хезмәткәр эшли. Укытуның төп юнәлешләре филология һәм социаль-гуманитар профильләр булачак. Дәрестән тыш эш кысаларында инглиз, испан һәм төрек телләрен өйрәнү дә планлаштырыла. Барлык фән укытучыларын да өч телдә белем бирә алырлык итеп әзерлиләр. Киләчәктә Татарстаныбыз үзенең туган телен, мәдәни мирасын саклап калачак һәм аны буыннан-буынга тапшырачак. Бу мәктәпкә
әлбәттә бик шат эләгер безгә. Ну, минем кызым инде монда беренче класстан укый. Вот, менә шул адымнар мәктәпне ачканга сразу уйларымны монда эләгергә булдым инде. Вот, кечкенә кызымны тоже монда инде шул татар теле, безнең родной телебез, вот, шуны инде белергә Белем бирү үзәгендә ашханә, бассейн, спорт залы, гардероблар, остаханәләр, актлар залы, уку кабинетлары, китапханәләр урнашкан. Бинаның гомуми мәйданы якынча 14 мең квадрат метр тәшкил итә. Балаларга ул, дөресен әйткәндә, бернәрсә тормый ул. Әгәр дә дөрес методика була икән, дөрес концепция була икән, матур иттереп, аннан бөтен укытучылары килә. Укытучы, тәрбияче, укытучы да булырга тиеш. Здравствуй, новая школа! Здравствуй, новый учебный год! Шулай ук бүген Адымнар полилингваль мәктәбе Алабуга шәһәрендә дә ачылды. Балаларны
җыйган вакытта төп ике мәсьәләгә игътибарыбызны, диккатебезне юнәлдек. Беренчедән, бала туган телендә аралашырга, иң киминнән татарча аңлап, сөйләгәнгә хәбәрдар булырга тиеш иде. Һәм дә, әлбәттә, аның инглиз теленнән дә функциональ белү дәрәҗәсе нык булырга тиеш. Татарстанда Казан адымнар полилингваль комплексы барлыкка килгән иң беренче шәһәр булды. Әле 2022 нче елга кадәр шундый алты комплексны эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Минтимер Шәймиев инициативасы белән проектның төп максаты, балалар рус, татар, инглиз телләрендә белем алачак. һәм милләтара татулык рухында тәрбияләнәчәк белем бирү комплексы моделен булдыру. Укучыларны әзерләү процессы э, иртәрәк башланды. Бу инде безнең э, федераль университет нигезендә өченче ел без э, бюджет хисабына укыта башладык һәм бу безнең полингваль мәктәпләр өчен берничә һөнәр бирә, әлбәттә менә Мисал өчен, татар теле һәм инглиз теле дипломын алалар яки биология һәм татар теле. Бу инде, әлбәттә, укытучыга кайда эшләсә дә, үзенә үз һөнәре буенча эш табачак. Сыйфатлы белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган әлеге мәктәп, һичшиксез, иң яхшы кадрларны гына әзерләр.

Беренче белем бирү йорты. Әмма бу гади мәктәп кенә булмаячак. Әйе, әлбәттә, ул зур, уңайлы, заманча җиһазландырылган. Моннан тыш, белем бирү йорты базасында Россиядә беренче балалар агробиологик станциясе булдыру да планлаштырыла. Станциянең максаты нидән гыйбарәт булачак? Инновацион белем бирү үзәгенә тагын нәрсәләр керәчәк? Хәбәрчебез Гөлфия Гобәйдуллина белеште. Питрәчлеләр яңа уку елын яңа мәктәптә каршы ала. Хәерле көн, кадерле балалар, ата-аналар, укытучыларыбыз, чакырылган кунаклар! Сезне барыгызны да менә зур тантана белән котлыйм. Әлбәттә, менә монда бу мәктәп бик кирәк иде. Яңа мәктәп ачылышын бигрәк тә яшь ата-аналар зарыгып көтте, чөнки Питрәч районының зур һәм тиз үсә бара торган әлеге торак комплексында моңарчы мәктәп булмаган. Балаларны берничә чакрым ераклыктагы белем бирү үзәгенә йөртеп укытканнар алар, ә быел яшәгән йортлары янында гына лицей булдырылды. Лицейның да ниндие бит әле! Минем кызым икенче класска бара. Безгә шундый бәхет татыды. Быел без беренче тапкыр яңа мәктәпкә барабыз. Без бер ел Старый Шагали мәктәбенә йөреп укыдык. Балалар да яңа мәктәпкә шатланып килә. Аларны бит биредә күп мөмкинлекләр көтә. Мин инде хәрефләр беләм, язарга яратам. Күп профильле лицей Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев исемен йөртәчәк. Барлыгы 1224 укучыга исәпләнгән. Белем бирү төзелешен булдыру Питрәч районы торак комплексы өчен генә түгел, ә барлык Татарстанга уникаль проект булды. Чөнки мондый белем бирү үзәге авыл җирлеге өчен беренче мәртәбә булдырылды. Беренчедән, бу безнең комплекста бердәнбер мәктәп, өй янында гына. И безнең өчен иң мөһиме булган инде фактор дип әйтик инде. Аннары мәктәпнең статусы да инде менә лицей. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.
Рәхмәт. Рәхмәт. Алга таба лицей базасында Прогресс белем бирү үзәге яңа инновацион типтагы учреждениеләр төзү планлаштырыла. Анда компактлы бәйләнешле территорияләрдә урнашкан белем бирү үзәкләрен кертү тәкъдим ителә. Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев исемендәге күп профильле лицей 51 класска комплект, 8 төркемгә исәпләнгән Ивушка балалар бакчасы, 12 төркемгә исәпләнгән Росток балалар бакчасы, Россиядә яңа төзелә торган беренче өстәмә белем бирү профильле учреждениесе балалар агробиология станциясе керәчәк. Безнең Баштагы планнарыбыз бик зур. И һәм без балаларны тирәнтен өйрәнергә тырышырбыз инде. Шундый фәннәрдән биология, химия, физика, информатика, математика. Төзеләчәк балалар агробиология станциясенең төп максаты, балалар түгәрәк эше. дәрестән тыш эшчәнлек, аннары профильле юнәлешләр аша урта мәктәптә үзләренең киләчәк юлларын аңлауга килә алу өчен. Чөнки югары квалификацияле белгечләр һәрвакыт кирәк. Безнең балалар яңа, ата-аналар яңа, укытучылар бөтенебез лицей яңа. Менә хәзер без бу лицейда бер Гаилә төзергә тиеш. И бөтенебез бергә ирешергә тиеш бөтен планнарыбызны.
Мәктәпнең өч катлы бинасы ике эчке ишек алды һәм үзәк вестибюль тирәсендә формалашкан дүрт функциональ блоктан тора. Ике физика кабинеты, лабораторияле, ике химия кабинеты, биология кабинеты, лабораторияле табигать белеме кабинеты, ике инженерлык әзерлеге кабинеты, робототехника һәм 3D модельләштерү кабинеты. Дүрт информатика кабинеты, малайлар һәм кызлар өчен дүрт технология кабинеты бар. Барысын да санап та бетереп булмый. Гомумән, җаның теләгән мәктәп бу. Рәхәтләнеп белем алырга да, күңел ачарга да бөтен уңайлыклар тудырылган. Укучыларның уңышлары күп булсын. Һәр өченче россияле яшүсмерләр мәктәп елларыннан ук эшли башларга тиеш дип саный. Махсус сораштыруны эш эзләү буенча федераль портал уздырган. Мәсьәләгә карата үз фикерен Нияз Рахман сөйләп үтәчәк. Аның традицион кызыклы тәнәфес рубрикасында интернет дөньясындагы мәгариф өлкәсенең иң кызыклы яңалыклары тупланган.
Сәлам, дуслар, бу кызыклы тәнәфес рубрикасы һәм мин Нияз Рахман. Үтте дә китте бу җәй, аның белән бергә каникулларда. Миңа калса әле мәктәпне һәм үзен сыйныфташларын болай сагынганы булмагандыр укучыларның. Аллага тапшырып укулар башланып китә, ә интернет челтәре бер генә минутка да тынып тормый. Иң кызыклы яңалыкларны нәкъ менә үзебезнең сәхифәгә тупладык. Балалар эшләргә тиешме соңгы вакытта бу сорау шактый еш яңгырый. Ә без мәктәпкә укыган чакта бу гадәти күренеш иде. Кемдер каникуллар чорында көтү көтә, кемдер ындыр табагында эшли, ә кемдер комбайн ярдәмчесе. Ә аның әле колхоз биргән бүләген 1 сентябрь көнне алуы үзен тора иде. Шул уңайдан илдә сораштыру үткәргәннәр. 12 процент респондент яшүсмерләр урта мәктәптә үк акча эшли башларга тиеш дип саный. Ә 21 процент халык югары классларда эшкә тотынырга була ди. Ә менә 23 процент сораштырылучы бары тик бала студент булып беренче курска укырга кергәч кенә

Тот ест. Скаут кызлар битлек тегә акча эшләү өчен түгел, ә ярдәм йөзеннән. Башта бу кызлар печенье пешереп сата, аннары шул ук акчага битлек тегәргә була. Американың Колорадо штатыннан скаут кызларны җирле башлангыч мәктәпкә ярдәм итәргә һәм коронавирустан саклану өчен битлекләр тегәргә карар кыла.

Ничек итеп укучыларга ярдәм итмисең инде, мәктәпкә бару үзен ютыра бит. Сумка, дәфтәр, пенал һәм башка төрле кирәк-яраклар ала башласаң, тагын бер сораштыру нәкъ менә беренче сыйныфка баланы әзерләү турында. 31 процент россияле баланы мәктәпкә әзерләү өчен кимендә 15 мең акча җитә дип саный. 28 процент сораштырылучы бу сумма 20 меңгә кадәр ди. Ә менә 19 процент халык хәтта 5-10 меңгә җитә дигән фикердә. Ә менә 41 процент кеше быел чыгымнар шул ук дәрәҗәдә калган 34 проценты чыгымнар арткан дип саный. 25 процент чыгымнарның кимүенә ышана. Әле бу ел дәвамында булган башка чыгымнарны санамаганда. Аларында кушсаң, чәчләр үрә торырлык булырга мөмкин. Сколько школьного у нас там вышло? Ну, где-то на 4000 вышло вот этих вот всех школьных э, дел. Бүгінгі менә шундый яңалыклар иде. Сез дә мақсат һәм хыяллар белән яшәгез. Иртәме соңмы ул чынга ашачак. Барсы да нәкъ менә сезнең кулда. Очрашканга кадәр
Социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбыз барлыгын онытмадыгызмы? Сездән язмалар һәм комментарийлар көтеп калабыз. Шулай ук аккаунтларыбызда күрми калган чыгарылышларыбыз белән дә таныша аласыз. Ә без сезне белем көне белән котлыйбыз. Яңа уку елында белемгә юлыгыз уң булсын. Һәр яңа көн сезгә бары тик